Ke a tamiša magagešo. Le tamišwa ke sebotseamphela-phatlana mohlwaramagatlo le mošopeadi a monare. La tseba mola nna ke gola nna le dithakana tša ka re be re ipotša gore re duma go ipona re šetše re nyetšwe e le ge re duma go bona re le ka gare ga dinyebelese, re le ka gare ga dintepa le dithetho, re opelelwa, re keteka manyalo a rena. Re be re nagana gore lenyalo le bose lona tšatši leo ge go ketekwa. Seo re be re sa se tsebe ke gore ka tšatši la lenyalo mahlo ka moka a tlile mo mothong yo a nyalwago gomme le yena o a tšhoga o fela pelo gore batho ba šwalalana neng gore mogopolo wa gagwe o tlo kgone go boela madulong. Ra re kganthe lenyalo mohlomongwe le bose ka morago ga lenyalo mola ba bogadi ba sa go kganaganela ra hwetša e le gore aowa gape ka morago ga lenyalo jwale o sa leka go tlwaela meragelo ya lenyalo ga sa hla o kwešiša madulo a gago ga sa hla o ke tseba gore gabotse ke wena mang o sa tšhogile o sa gakanegile Rarawa, Mohlomongwe lenyalo go ra gore le bose mohla motho a šetše e le motswetši ka baka la gore batho ka moka ka mo bogadi jwale ba mo thabetše, ba thabetše gore o belege. Aowa magagešo, lenyalo moo ga le bose ka baka la gore jwale mogopolo wa gago o kgobokane mo godimo ga lesea, ke wena o kgamathetšeng, o phela o šomana le lesea, ge lesea le lla ka mo wa kobakobetša, tle o sa kobakobetše ka mo wa nyantšha ge o sa nyantšhe wa ngatolla ke gore wena o phela o šalane le lesea morago o dira se o dira se o phela o lapile moo a sa hlaoe kwa bose bja lenyalo lenyalo magagešu le bose mola o sa dutše tlhenkge o sa hlabile kgobe ka motlwa o ipoditše gore dilo di sepela gabotse ge o re phapharapha wa hwetša gore aowa dipodi di šetse di tsene ka tšhemong di ijela mabele le bo lenyalo magagešo le bose mola o sa di phyaphyamošitše o apeetse molekane wa gago tša maemo a godimo tše o tsebang gore wa di rata gomme a tšwelele monna a fihla go botse gore ge e le nna ena Ke fetile ke reka bogobe le malana kua ga Mmasperepere gomme ke khotše. Leo ke lona lenyalo magagešo. Le bose. Le bose mola o sa iketlile le molekane wa gago wa tseba o ipotsa gore a wa le kgone gona molekane wa ka a gone mo a yang re a ipsina le sa sebesebelana mafela o bone šetša a lebelela sešupa nako a emelela a šetša go botsa gore ke sa ya mo ke a boya Ke tsebile o ka se mmotšiše gore o ya moo o ya kae ka baka la gore monna magagešo ba re ga a sekasekišiwe tšeo ka rego ke ngwana a hlwa a botšišiwa gore o ya kae ka baka la gore o tseba mo a yago ga a re ke ya mo ke a boe o a tseba gore o ya kae magagešo ka nako eo e be e le gore o nkga bose o jele koto ya lešela o ka ba re mo a yang gona kore o ile o tsenela phadišano ya boswana a swanelwa leo ke lona lenyalo magagešo lenyalo le bosemola magagešo ke gore o sa ke peakantše gabotse o sa tlotše ka ditlolatolane o ipoditše gore a wa le kgone gona o tlo phethelwa ditaelo o kwe o gahlanetšwa ke modumo o mongwe gore wa lebelela o hwetše e le gore molekane wa gago gale a iketse ka boroko gomme ebile wa gona modumo o kwa ge a gona leo ke lona lenyalo magagešo lenyalo le bose mola magagešo o sa rudutše le molekane wa gago o bone a myemyela a lebeletše mogala wa gagwe ka moragonyana a be a šetše a subeletše a ile ka ntlwaneng ya boithomelo a re ga a etswa a tšwantšhitše leino la mohlagare go bontšha gabotse gore tšeo a di boditšwego di bose go feta mamapa a dinosi lenyalo magagešo le bose mola o le tee o emetše molekane wa gago ra a boye gae ya ba go lebelela nako e šetše e le ka masa ge o re o mo leletša mogala o mmotšiša gore a mohlho mongwe o hlagetšwe ke eng goba o nyaka thušo mogala o na mo go arabe ka lebelo o re twetwe twetwe twetwe magagešo leo ke lona lenyalo Lenyalo le bose mola o sa ikadimile mogala wa molekane wa gago. A ke rena basadi ka nako re na le go ikadima megala ya bona? A re utswe, re a ikadima. Mohlo mongwe o nyaka go lebelela sešupanako goba mohlo mongwe o nyaka go e šomiša gore le wena o leletse ba geno mogala. Ya ba magagešo o kopana le pelo e nngwe e pompago ka lebelo e sa khutše ge o re wa lebelela gore a pelo e pompago ka mokgo e rometšwe ke mang o hwetše e rometšwe ke lethari ge o re wa le senka-senka o hwetše e le gore gape thari le le bontšha e le gore a se gale le tshwele le tswelelang mago lona e tloga e sa le o moswa moswa moswa ge o mo lebeletše wa ipotša gore a ngwana yo monnyannyannyannyane o tšea kae sebete se se kakaka sa go romela monna wa ledu la ntsororo pelo ya go pompa ka mokgwa o leo ke lona lenyalo magagešo ke gona jwale ge le bose bja lenyalo bo tswelela lenyalo le bose magagešo mola le go beile makgatheng ga ditsela le go fetošitše metse magakwa o sa tsebe gore na o ya pele o tšwela pele ka lona goba o boela ga geno Ge o re o boela ga geno magagešo o hwetše dikgadi tša motse di šupile godimo ka monwanang kgogorupa ba go gopotša gore bogadi bja gago ke moo lebitla la gago le leng gona. Ge o re o kopana le bagwera ba gago bao mohlo mongwe o bogo ba memile le ka tšatši la gago la lenyalo e le ge o duma o kare wa tseba ba seke ba go wiša selo ka lenyalo leo o kwe ba re moketekete A lenyalo le reng mo ngwaneng? Mara gešo leo ke lona lenyalo. Ko re bose bja lenyalo bo tšwelela mohla go na le mathata. Ka baka la gore ge go sena mathata, gape jwale go tla ba le bodutu ka gare ga lenyalo. Lenyalo le bose magagešo. Tšeo ke tšona di aga metse. A re.